Buen dia, buen dia, happy Saturday. Mi espero que vos tengan un buen semana, whatever that means to you. Que tot un semana productivo, un semana chill, un semana cortico, pa hopi di nos. Um, pa eso no que no tot un semana cortico, mi ta espero que eh, um, holiday pay ta worth it. Pero persona ku ta tin un siman kortiku mi ta spera ku yo stay asin di nice anto ku bo weekend ta kuminsá si trempan anto leuk den full swing. Promé ku mi sigui mi ker bisa danki na mi awesome sponsors thank you for allowing me to talk about whatever I wanna talk about thank you to La Roche Posay to Total and to Gain I appreciate you so much danki na Cool FM tambe pa e spasio pa mi por papia di lokual ku mi ker papia. Mi e kòrda boso ku nos ta live riba YouTube i Facebook di Kwela FM. Awe nos boso live riba YouTube di Sincere Curly. No, I'm so sorry, I forgot to press that button. Pero mi lo upload e episode ei riba tambe. So do not worry. Anto kòrda ku den siman bo por haña audio version di e episode aki tambe riba bo favorite podcasting platform, sea si ta Spotify or Apple Podcast. Pa esunnan cu ta follow mi riba social media, by the way it's @sincerely.carolina or @zeenatalks, manera boso sa Pride Month ta un luna cu mi ta haya hopi importante, tur aña mi ta purba di enfoca riba diferente aspectonan di esaki, mi ta purba di trece conscientisacion of informacion riba diferente topiconan, so this year is no different, anto pa e aña aki mi ta bay haci un series. di diferente storianan di eigenlijk pa ilustra e diversidat di bidanan di diferente hendenan den e LGBTQIA plus community. Anto nos ta kuminsá ku Nele awe. Mi djis kier a bisa boso ku e ta bai ta un diverse couple of episodes. Nos ta bai tin algun live episodes, algun audio episodes, so stay tuned for those. Anto, yes, awe nos a kuminsá ku unu kumida ku tabata hopi leuk. Mostly, anto we had like a little chat about this before, mostly pasobra ku e tambe ta kere un topiko ku mi no sa, nos lo ta para ketu pa tanda djele, pero ku parenting is diverse as well. So, mi lo tin un otro episode tambe durante luna aki ku boso lo skucha di djele un esaki tambe ta bin dilanti. Pero luna di Juni, desde luna ku nos ta rentando den dje mañan, Is also e luna di dia di tata manera boso sa pa mi dads are very important I am super close to my dad anto mi ta kere ku e relationships nan aki ta mustra hopi diferente den hopi diferente famia anto mi no sa for some reason mi ta sinti di idea of

Roller coaster, so for obvious reasons. I don't know are they obvious but we'll get into it in a little bit. But you're dad of a baby girl cu tin shete aña. Dus as you know baby girls nan ta really attached to their dad. E ta e ta e ta hopi emotional pa wak ora cu bijvoorbeeld bo bai bo skef e skol anto e ta wak bo e ta grita papi e ta kore bin asina y tur caminda cu bo bai cu e tin Un antal uren of un dagen sin ke wak bo, e ta full excited om ta sa, e ta hon yena bo ku manera, oh my gosh, mi bai take care di this little person den this world now and age. Entonces, e ta un, e ta un tiki, osea un tiki, bo ta haña miedu, pero yet comf, comforting, pa ku esei. Mi ta kere cu bo ta touch base riba diferente cosnan cu mi lo kier elaborate on. Anto mi ta kere pa cuminsa e ta cu you're a parent. Anto nos ta papia hopi riba Sincera y Carolina riba parenting. Anto cu parenting seems to not be getting easier. Tin hopi mas cos cu bo mester pendiente di djele. Mi ta kere mas knowledge nos ta haya como society. Mas pendiente nos mester ta riba diferente aspektonan tambe, manera e e threshold ta keda hisa di you know how to do your best anto what not to do. Sigur cu si what not to do. Pero cu esey mes mi kier cuminsa cu educacion ta cuminsa na cas. So norma y balor esey ta standardes y esey tambe ta loke ami cu e mama di mi yu semper a boga pe. Por ehempel ora cu nos ta ora cu mi yu a nace cu. Mi a bini na mundu, ma mi tambe a bin den mundu, di ma tuma tempu ei pa di bisa bo sa, ok, it is time, mi no ta, mi no kier ta e famia of e pareha ku tin su kasá, tin su yu, anto ta do things outside of marriage of outside di e couple, anto mi a bisa no, mi no kier, pasobra na Aruba tin hopi, nos tin ku para ketu i realisá esei i ta sinsero ku nos mes ku na Aruba tin hopi hende, mi ta papia pa hende hòmbernan ku. ainda ta skondí. Nan tin e miedu nan nau ya sa malanta den un mundu katóliko òf malanta den kualkier religion, anto mi no ke defraudá mi famia, mi no ke defraudá mi mama ni mi tata, anto siñor mi ta bai skondié. Pero ora ku nos a haya sa su tempu mi tata ku mama di mi yos a haya sa ku ey nos ta bai tres un hende na mundu, bo ta bai haya sa ku nos a haya sa ku ta un dòtor pasobra nos a hasi un gender reveal, anto mi ta manera E ora mi cuminsa pensa ta bende no it's time pa come out anto e ta ta dificil entonces e ta un conversation cu no a happen di biaha pasobra mi a purba di haci tur cos pa evita e conversation ei pero despues di dos luna segun mi computer ta naci ya it was inevitable e mester a ci happen tur esai a pasa pero si. mi a sinti ke mama di mi yu, mi a bisa ebaso, mi ta bay do whatever you want, ki ora bo kier, mi no ta kere, mi no kier, mi no kere yega den e man di voud derat, pasobra lo ta bay sa e ta un trauma pa bo mes, pa e mucha, y e ta algo financieramente cu no mester pasa. Si Dios ena grandi por djis have a conversation, anto pone. Aha, yes, ideally that's what you would want, yes. Si, dos hende grandi por have a conversation, nan ta pone punto, nan ta make sure bo cumpli cu nan tur dia, it should work out. Y nos ta, el a work out. Nos tin shete aña ta haciendo esaki y e ta bayendo super, ta bayendo sublime. Eh, ya, tin ora e mama ta haci mas, pasobra ya, e ta mama, pero Sí. anto ami ta take advantage di esey cual mi no mester. Dus apologize. Sí, bo ta esei. Pero sí, e ta esei tambe bo mester ta hopi flexible den comprende otro, make sure cu tur cos cu bo haci ta beneficia e mucha. Na final di dia ta pa e mucha bo boso dos mester ta ei. Dus e no ta pasobra cu ah, bo a decidi di haña otro pareha anto ok, mi ta bay stop e mucha cibaco. Bo no, bo no, bo no ta doing, bo ta haci e mucha e daño, bo no ta haci yu otro hende daño. Dus mi ta haña. mayornan of hende grandenan chavendie mester pone e pride ei un banda mm -hmm. pa e mucho no sta así y pe bisan de sai tambe ma bisa mi no tabe kere de un relación pues seguro mi no kier ta e tata ku ta um, sali tur weekend pa deshoga e lo ke botin pa den mm -hmm. of mhm. ta fooling around pues mucho nan ta sintiele sí. nan ta sintiele si un un adulto rondi nan no ta contento Correcto. of no ta sintiele bon so by all means y no ta bai ta full open kubo yu tampoco mm -hmm. Bo ta bai ta su parai na mane un hypocrite palante. No, esai no ta bai pasa. I have so many questions pero mi ta kere mi ke kuminsá ku algu tòg ku i thank you so much pa opening up basa di di e proseso anto kon bo ta sinti ku papo tambe ta ta like being reborn again anto being confronted mi ta kere ku. cu who you want to be as a parent pasobra mi ta kere cu pa eso nan cu a wak this is so cute paso you ask me at the beginning si mi ta close cu mi dad and I was like yes pero esaki ta algo cu mi papi cu mi tata about den e episodio cu nos tata tin un aña pasa unda cu nos a papia riba e e e being so present cu na momento cu bo ta bay bira un mayor whether si ta planned of unplanned cu mane bo no a por djis no. ta of bo bo mane bo no por switch it off bo no por bo no por um bo no no tin nada ku bo por hasi ku bo ta bisa a mi ta pos this anto kon konsiente bo mester ta den e sento no ta solamente konsiente na okay parenting styles of kon bo ta bai bai hòmke mucha pero ken bo ta bai ta tambe anto mi ta hesi hopi bunita ku e momento ei bakies ku very hard mi por imaginá mi ta kere ku manera bo menshona tin hopi hende pa diferente motibonan soshal hopi biaha. ta keda den situacionnan cu no ta serve nan, of ta keda den situacionnan cu nan no ta sinti bon, pero e presionnan ey ta mas pisa of mas halto, mas grandi cu nan sintiendo cu nan mester na prome lugar ta true to themselves, pero na di dos lugar tambe cu e persona cu bo ta cune sea den un relacion of e yunan of e yu cu bo ta criando no ta deserving di e realidad, right? So mi ke puntra bo den den caso bo bo baby tabata chikito dus no ta manera bai un conversacion con el right pero Esei ta ta e pero tu ta everybody else around everybody else is everybody else dus esei tambe o y esei tambe ta un otro presion pasobra bo ta bisa bo no tabata djis bai come out anto bo ta bai ya e la cama Oke bai no aha bo tin cu bai deal cu bo questions mes bo tin cu bai deal cu bo mayoren bo tin cu bai deal cu bo close friends nan bo tin cu deal cu su famia. Paso, hallo, no ta un zomar bo tabata ki persona dos dia, anto bai haba baby, no. Bo tin un some years go benon kaba e empleo ta, anto si. Esei ta hasié tambe mas difísil, ku tin ora ta pone mas preshon, ku awinan kuminsa komprondé tambe aki ku tin hende bisa, no, mi ta prefera di djis keda akinan den mi, den mi bubble, anto. Paso e discomfort di tur hesei por tata mas grandi. Si, si, si. So. You know, like you said, fast forward to e shete aña despues, mi ta kere pa e hendenan ku konosé bo i konosé e mama di bo yu i bo sa bo yu and everything, like mi ta kere ku nos tur por wak i bisa wow, boso a figure out un manera hopi bon di co-parent, unda ku bo ta wak ku tur hende involved. Pero manera bo menshoná, there are steps ku ta ku ta. Ya, kumesa wòrdu tumá pa bo yega Inannan tu boso a hasi un desishon hopi konsiente. Kon esei ta ta in regards to otro hende? Pasobra bo por tin dos hende, manera bo a menshoná, dos adulto ku ta por sinta na mesa i por yega na otro, pero e adultonan aki hopi biaha ta biba den otro bòbelnan tambe ku ta bin ku otro preshonnan. Sea si e ta famianan, pero tin ora no ta ni hende asina cerca, e por ta coleganan, e por ta, bo sa, people really outside cu no sa nada di boso bida, pero ta bay pone presion y ta bay haci comentarionan. How was navigating that? Pasobra Aruba ta chikito, anto nos loke por pensa cu mane, ah, e bida ta djis, mane, it's your own life and stuff, pero Aruba ta chikito, anto tin su bunitanan den con nos cultura ta funciona, pero e tin su. Other side cu ta den situacion asina aki way too many people ta invested anto way too many people have opinions. Esey mi ta kere ta algo cu tin na mundo pasobra bo bisa ta na Aruba so pero ta tur caminda tur hende kier tin un opinion anto e number tin cu siña nan no tur hende no tin un opinion e decision ta di mi e decision ta di mi y di e mama di mi y nos dos ta bay find a way pa make it happen. Berdad tur hende ta bin cu hinca cos den cabes di otro, pero ami ta mene no, mi no ta bay, mene m'a bisa na comienso, mi no ker involve Jun Voogd Raad, nos no ker bay pa haya madi di maya, pa haya cu polis ta bin cas ranca mucha, no, no, no, no, nos no ta bay, nos no ta sigui trauma e next generation. Mene hendenan mes ta consciente ami cu wak riba socials media con. E ta cu constantemente tin problemanan social den stop it, just stop it. Wanneer si bo pareha a bisa bo cu ey tal tal cos, ok let's find a way move on y move on from it. No keda pega of ti a keda tira culpa pasobra asina bo no ta bay yuda ni bo mes, bo no ta bay yuda e relacion, bo no ta bay yuda e mucho su opbrengs tampoco. Y norma y balor ta un algo cu ta cuminsa na cas. Pues bo mester make sure cu ambos pareha tin esey hopi bon hinca den nan fundeshi pa nan por sigui brenga for pa nan yu tambe. I kiko boso ta bai disidí ku boso ta bai hiba pa boso yunan, right? Òf boso yu den e kaso aki, anto kiko boso ta haña ta ta important? Anto mi mi por imaginá bo ku bo yu tin shete e ta na un edat unda ku muchanan ta very aware, right? I nan ta komprondé kon relationships ta worka des age. Kaba ora nan ta mas chikitu ainda por ta no. Pero na edad aki boso a tin friends, nan ta papia, nan nan ta go through e periodo di cu nan ta compare, am, y e comparison ey ta happen on so many levels, bo sa, di di little things, ta mane, nan tin tres ruman, bo sa, of mane cosnan asina, to all the way di mane, am, dicon a na bay tal vakansi, of dicon mane, a, mi tin un otro famia, like, kids talk. Talk, si. Bo ta Aha. yega un tempo cu bo tin cu papia cu bo yu, mane cu tur hende grandi ta. Obviamente bo no debe usa palabranan grandi pasobra nan ta por comprende bo, pero sinte, pone e sinta anto spli ke of lag'é wak un un film ku tin tin hopi pelikula ku bo bo por relate e situatsi ke buchi ta going thru bo ta djis lag'é wak anto bo ta splik'é have a conversation ku bo yu dialoga ami ainda ta wardando e di ayer ku mi yu ta bibi sa mi papá dikon abo. Ami tin dos tata ato, pero e no a hasié ainda. E tin shete aña, e no ta chikito, mas e no ta un tiener tampoko, pero mi sa ku tur e struikelblok ni ta bebin, i ta e kosnan ku mi mes tin ku prepará mi mes pa ora ku e dia a yega pa posibel ta splik'é. Pero mi ta kere den e manera ku ami i e mama di mi yu i mi pareha ta go on den su daily life. Knock on wood cu ed no ta bay bin cu e conversation pasobra ya elo ta cla para caba pa defende whoever bin pasobra so bo ta bay haya mayornan ta bay wak esey e tin dos tata of manera anto osea e mundo ta un tiki mas moderno awo cu e tabata ora cu anos no ta chikito pasobra tin hopi mas parents e fono cu ta lesbian parents of cu ta tin mas gay couples cu tin yu y tin Hopi cos riba social media cu ta mustra e positive side of things, entonces bo por laga pa yu wak esey, en teoria asina ey bo por yudena comprende y tapara mas firme den su zapato pa dia di mañana ke hayabo cu e airheadnan cu no sabi miho cu ta bin chantahe den e pebanda ey, dus Anto mi ta he bunito cu bo ta bisa cu por te no a bin cu e pregunta ainda pasobra. esei ta su norm. Anto mi ta kere ku esei ta algu ku bo sa ta e benefisio ku bo so tene ku esei el a kreske ku nele. That is her norm. Anto i e ta bunita pasobra mi ta kere ku nos ta underestimate kon mucha nan ta wak esakinan. Anto kon nan tambe dor i tin un situashon ku por nan no ta wòrdu konsiderá. considera de norm, nan ta hopi mas open pa otro cosnan cu no ta de norm. Dus cu bo sa, si nan tin friendsnan cu tambe ta otro, be it pasobra di religion, be it pasobra di mane bo sa, si nan ta mane single parents etc. Um, e ta haci mucha nan hopi mas bewust cu no, no ta fout. Um, dus mi ta kere tambe e ta, e ta pone cu, cu bo yu tambe ora e ta bira e tipo di mucha, hopefully cu tambe ta mas empathetic towards differences, right? Um. Pero manera bo menciona I mean muchanan ta mucha y hopi bia muchanan ta ta meme of ta ripiti locual cu mayornan Mayor ta ta bisa. hasi, sí. Um boso a yegi Averheim a boso mester un situacion unda cu bo ta sinti cu mane ok boso a for the sake of nos kier un environment cu ta gezond nos no ta bay ta den environment aki mas be it mane school of sports of algo asina con boso ta navigate esey? Nos ta kies e environment cu nos kier pa nos ciu ta alten. Okay. Dus nos no ta bay hinca nos ciu den un area of nos mes, of ami mes no ta bay den cierto areanan of cierto lugarnan of cierto caminanan pa ami no enfrenta mi mes cu cierto conan. Um, manera mi bisa, mi ta di Savaneta, mi ta un Catholic, mi lanta un Catolico. Um, bayendo misa tur just domingo mas? No. Tem cu bo ta chikito? Si, paso esey ta ora bo ta lanta cu bo mayor y bo wela ta hopi presente, esey ta. te mester basa. Sí, e ta parti di bo bida. Mi ta bisa, ma bai misa pa tur e resto di mi bida kaba. It should be fine. Pero si, bijvoorbeeld, mi bai misa, tipo mi aña pasa of ta dos aña pasa, ta tin un death in the, no family, pero tin un close friends, dor nos a bai misa. Anto, sinta ai den, ta skucha e meneer ku ta para ai riba, ku ta yama su mes un pastor, kon e ta predika, mi ta mira, no, this is. Saki no ta. Kon abo ta kordele of kon abo ta. Saki no ta kon mi ta kordele i bo ta wak di ful un otro banda. Bo mester e mesun storia no keda riba e pes si no bo sta bai fier kai di kandela mi ta mende no to tin otro manera pa bo brenga e for si bo ke konvense un hende pa keda hasi bon i no hasi malo i. Esei sigur no ta e manera. Bo tin un platform komo un pastor of whoever ku tin un platform, hasié hasié na un bon manera. Anto esei ta mi ta esei ta mi ta haya ku e pensamentu na Aruba of ya na mundo actually ta hasi ku e hendenan ta skonde mas pasobra e nan ta keda bo ta bai misa pa haya un bendishon anto bo ta wòrdu hinka bo kabes ku no esei ta malu. E no e no supos ta asina ey. Anto. Mi por imagina cu scuchando algo asina bo ta bisa ok mi no ta bay pone mi yu den un situacion unda e tin cu bay scucha algo cu a boso como mayornan a dicidi cu no ta no ta align cu boso norms and values cu kico pa boso ta bon y malo y what makes you a good person p'esa esey ta eigenlijk right. Si e ta nos nos no e mama sa nos a bay cune misa pasobra mi no ta bay kite fo dje esey tampoco el awa a robatiza. Paso that's Yeah, no, that's nice, e parti aha. bunitanan ku bo ta lanta den. Aha. I e taba risibí. Tutu ok.
The way you say it, mane, Sí. She will.
Ya, e funsona mane ku ami ta bin, bo sa, a parent ku ta pusha, pero eseinan ta kosnan bunito ku bo kier pa bo yu mak mei. Meskos e Awendia tin mayor ta bisa, No, mi no ta vacuná mi yu mas. Ami ta un proof cu vacuné. Pasobra cu tempo anos a lanta na den aña ochenta i seis pa nobenta, tur muchanan ta wòrdu vacuná. Ami a bai un concert few weeks ago, anto tabatin un breakout di measles. Pero mi ta protected pasobra mi a wòrdu vacuná treinta i ocho aña pasá. Exactly. Un hopi mayor ta bini no mi no ta bin vacuna mi ta hinki coy di mi yu pasobra mi no kier pa e bira tal y tal bo ta doing mas harm cu bo ta haci un otro voorbeeld ta mi yu ainda ta kere den e sprookjes den Sinterklaas e ta kere den Tooth Fairy cu tur esaki en mi ta lag'e mi no ta bay bis'e ey nana no ta exist of mi no ta bis'e nana no ta. Ta pape cu mami ta esun cu ta haci e Santa Claus. Nos ta splikié si cu bo ta haya cadouchos di mami y papi, bo ta haya cadouchos di Santa Claus. Ento tin parents ta mende, No, mi si ta bisa mi yu cu e no ta. Pero bo ta bo ta horta bo yu di un infancia sin tin mester. Pero abo si ta kere den piedra cu mun, cu rituals, cu. Stop e. Exactly, so like exactly. Pero mi ta haña hopi bonito cu bo ta mention tur esaki nan pasobra e ta mane. Mi ta kere ku nos tin des idea komo komo society. Hopi bia ku pasobra hende ta den e LGBTQIA plus community ku esei immediately mester equal certain things. Entre otro ku e mester equal ku mane bo no ta un believer, ku bo sa bo no ta bo no ta kere por ta den e tipo di di kosnan aki right di laga muchanan mane. kere den sprokies etc. Anto mi tin e hopi bunita ku bo por papia di esakinan anto bisa mane you're still the same person you were. Paso hopi hende tambe tin this belief ku vooral ora un hende ta ta come out mi ta he the whole idea about coming out so bizar in a sense ku mi ta sinti ku hopi biaha e ta e ta wòrdu forced upon people pasobra hende kier mane un splikashon. y no cu e hende ta haciendo pasobra nan kier, I don't know how to explain it but si, anyways um. Esei ta pregunta tambe cu bo ta haci di hopi parents cu ora cu nan come out, ora cu e yu bisa nan cu nan ta gay, kico bo ta bisti saya o, that has nothing to do with it, mi ta keda e persona cu ami ta, ken cu mi ta y mane cu bo a lanta mi, mi, bon. Tin exemptions, tin muchanan cu bo ta wak di chikito berdad nan ta hopi hende na piama nan flamboyant, pero bo tin cu djis accept ken bo yu ta. Manera, ah bo a worde he rape of bo a worde he touch, no, no, nada dent. A damage bo cu bo bira, no, no tin nada ta sa. Anto mi ta kere cu e pensamentonan ey hopi biaha ta translate cu hende ta pensa cu e seison ey somehow ta equal cu. Gay people cannot be good parents pasobra nan tin issues of pasobra cu algo a pasa of pasobra cu nan no ta kere den mane I don't know basa sprokies y nan no ta kere den mane Dios or whatever it may be anto mi ta kere cu nos ta take away di e diversidad cu tin den human existence anto cu e no ta caba pasobra cu. Un hende ta usa error intention. E no ta cuba di, ah, ok, so I'm this, anto esaki ta bien cu e lista aki di beliefs, anto this is what I'm gonna ascribe to now. Pero that's also why mi kier papia cu diferente hende durante e luna aki. pa nos comprende cu it's just regular people pasaje It's just regular people. mane no tin third eyes pasaje no tin mane wings hidden or whatever it's just regular people cu ta stima por ta un hende cu abo no ta pensa um bo abo lo stima pasaje of algo asina pero that's that's it um anto mi ta haña hopi interesante pa scucha cu con bo ta papia di bo parenting cu um e no a. Abo being true to yourself while becoming a parent anto anto having that moment no a cambia bo core, no a cambia no. ken abo ta anto con bo lo a probably parent anyway. Um, so maybe talk a little bit about that. Um, how are you as a dad? con, si bo lo por describe bo mes, mane con con bo lo describe bo mes as as a dad? Um. I kiko ta manera e kos ku bo ta haña mas mas leuk anto e kosnan ku bo ta ègt manera uf. Mi no por drenta yun lugá anto no bai den e e girls section. Dus èm. Bo ta thinking riba djele all time. Unda ku mi yega ku bo ta wak algo shiny, blink òf sparkle ku bo ta wak ku mi sa ku e lo make su day mi ta try to try to get it. Por nan ora mi bai riba vakansi e maleta ta bin. Noventa por sènt ros. Pasobra e kos ta bin ros. Anto, ya mi amistad, mi familianan konosé mi kaba i bai nau. Nan ta manera, Oké, kuminsa a kumpra paña pa bo mes. Stòp di kumpra kos pa bo yu. Pasobra e tin sufisiente. I di bèrdat nau, e tin sufisiente. Mi ami no a lanta ku un silver spoon ku mi ta ta haya tur loke mi ta ta kier. Esei no a pasa nunka. Anto mi di, Awor ku mi tin un stable bon trabou, anto. Mi tin un yu muhé, esei ta bai pas. And I totally understand that, uh-huh. So bo kier bo kier e miho pa bo yu, pero esei nan ta djis material, pero semper, um, again, ami ke mama di mi yu, standaard e komunikashon ta number one, norma i balor, i tur kos ku nos yu hasi, sei e ta fout of right, e ta wòrdu. talk over cu ne of splica pakico si y pakico no. Y pa asina bo ta bo ta purba di make sure cu e land ta un nice person. So bo ta sa e bo kier toch na final di dia. Bo no kier un mucha cu ta manera full spoiled anto e no ta balora loke e tin. No. No no no esei no ta be pasa tampoco. No. Esei bandi nos ta hopi stranga. But Rei you will have everything but. Si. Si.
Sí. Y si no bo ta keda sin nada, so nos ta strafa anto esei tambe e straf. E ta un e no ta malo si bo strafe mucho, pero bo no kier bai cana den supermarket un mucha ta benta un scoot pa bo of ta binca e shelf pa bo pasobra cu e kier es no esei no ta bay pasa bo ta haci un kini pini no anto nos ta deal cune despues pero no nos ta hopi strenj riba e banda ei. Sí. Awo.
Pa mi anshi como yu muher ta very into like pink and sparkly stuff anto tur orbita walk pa tras di djele anto e ta si e ta full un girly girl she's a total princess love it we love ourselves a princess anto e ta e ta den e mundo tambe di pageants a little bit
si
anto how do you feel about that pasobra mi ta sinti cu por ta hendenan ta manera. Mi ta sinti nos ta correlate pageants hopi closely to the gay community as well. Anto mi ta wonder si bo ta sinti cu bo tin cu explain to people cu she is who she is anto it has nothing to do with you. Um, you are not a girly girl, basta pa esnan cu no conoce bo y por tanto no ta bezig ta wak e e life, pero bo bo no ta sinta cu nan na rosa, No. ta sparkly or anything and that's not who you are outside of this show either. No. Um, pero bo ta sinti cu, um, den momentonan asina bo tin cu explain yourself of cu bo tin cu, um. Bo sa na Aruba? Nos a wòrdu dor di televishon pa ta wòrdu Toddlers and Tiara. Anto esei ta the worst show ever. Pasobra nan ta e muchanan ta kambia full bira manera un popchi para nan tu. No, esei no ta e esei no ta e. Un kos ku mi por bisa komprondé i sa ken bo yu ta. Si bo yu ta un girly girl hin kiet un pèchi. Nan ta siña e hopi mas ku djis e makeup. Smile anto e wave, ya. E nan ta haya sessions nan di hy hygiene di nan mes. kon pa ta sigur di nan mes. Ora ke mi a subi e stage ei nos biro nos ta mane Who is that? Pasobra e ta ta bucha tòg ke ta un girly girl e ta ta shy den sierto áreanan. Anto kosnan asina a kita as long ke ta keda pòsitif pa e mucha do it. Mi di si bo tin un mucha muhé ku ta un tiki mas rough on di edgesnan tin keda un spòrt ku tin bai si por ta e por gusta e por excel den dje tambe. Esei nan e ta siña tambe ta responsabel. Mene mi yusa cu e disciplina, sa e ta un cos sigur. Esa cu dor cu tin girly girl mes, nos no ta beka na cabay plama den hende, no ta gonna happen. Dus bo ta siña tambe pa ta mas limpi cu su mes y den su surroundings tambe. Especial si bo si bo tin un yu cu tin tiki mas on the sport side, tin disciplina, si e bay den tennis. Tin structura, yes. Si e bay den tennis, esa e ta requeri hopi. Pues mi shor bo ta ena ora, mi shor bo lanta, mi shor bo outfit nan ta in place. Dus tin un hopi cosnan mas cu ta bin, cu ta positivo na cu esaki pa cu e mucha. Den e ta nice paso bo ta papia di bo yu as a person first, cu e ta e ta sort of lead bo so den locual cu e kier haci. Anto mi ta haña si hopi importante, mi ta kere cu cu hopi adultonan por ta atacana cu mane broken dreams of mane. Cosnan cu nan kier a logra, anto the moment cu nan haya un yu, nan ta mane, ok, ami no ta ta por, so it's your turn now, pasa. Anto esey hopi biaha, tin tin ora e ta work, anto di super nice, pero hopi biaha e ta crea hopi, E ta haci mas damage cu e ta haci. si, e ta crea frustrations, e ta crea arguments, anto cu den bo cas, it so happens to be cu bo sa, boso ta un diverse family in that sense, dus cu bo tin un pareha, pero cu e being un girly girl no ta. Un product di esey. Er is who she is, anto boso ta djis foster esey meskos ku bo lo foster e si er lo ta ota manera bo menshoná. Si er lo ta ota un tomboy anto lo ta ota full into sports. Nos lo hasi esey, sigur ku si.
Exactly, anto mi ta haña ku e valuesnan ei komo komo un mayor ta hopi importante i mi no ta kere ku dei change.

Be proud di bo youth accomplishments. Anto esei ta algo hopi bunita. Y mira, hopi nan yong bo por hinca nan den diferente actividadnan cultural. Así, nan a bay den carnaval tambe. A bay full e ruta, e no a keha. Dus, bo ta eet, bo ta conoce. Shout out na e next generacion cu ta bay sigui cu nos cultura. Woohoo! Sí, e ta hopi trabajo así. Tin feeling cu Tia Linchi ta scuchando, so hi Tia Linchi. No, no te bay para carnaval, sí. No te bay así, sí.
Also, if you're listening. nos, nos kier, nos het algo hopi nice. Sí. Pero het hopi gasto, no financiero con él, sí. do pota haya problema social, entonces hay nota cosas negativo con. But in gani deal.
Nos kier, ni que nos juden, sí. Eta mucho jong pe conoce área, mm -hmm, mm -hmm. mor no.
So, kiko ta e kosnan ku bo ta sinti komo un tata den e twenty first century, den e mundu di teknologia aki? Bo ta sinti ku ta e kosnan ku bo ta haña un tiki mas challenging? Just being a dad, awendia mi ta kere being a dad of a girl, mi ta kere. Mamanan y tatanan ta carga diferente preocupacionnan pa nan yunan. Mi ta kere tatanan ta carga diferente preocupacionnan pa nan yunan muhe hopi biaha. Si, so cu ta wak chou a caba e siguiente generacion di mucha hombernan cu ta bini ariba y manera cu nan ta worde lanta, nan ta por ta bisa ey den mi ta bay hinca mi yu den e generacion ey, anto esey esey si ta un tiki No frustrante, pero ta duna bo miedu. Paso, si awor no chikito mes e muchanan no tin, no tin yu norma, no tin yu balor, no ta respetá nan mayornan, kon nan ta bai respetá mi yu? Kon nan ta bai respetá otro hende? Anto, esei ta duna bo miedu, pero mane tur kos, bo tin ku djis keda komuniká i papia i mustra. Anto, asina ei hopefully e, si e yega na kis un pareha, e lo kis hopefully esun ta trat'é ku kariño, meskos ku nos ta trat'é. Bo kier pa nan wòrdu tratá tambe asina ora ku nan a bira grandi? Sigur ku si. Ante e rèspèt ku bo sa a mustra otro komo mayor tambe mi ta kere ku bo sa hasi un keuze hopi bewust, manera bo menshoná pa no bai hasi manera un nèsia fait. Anto even do e ta ta chikitu mochanan ta repará e kos i anto nan ta nan ta repará. Nos a tin un episode not too long ago tambe pa di di mama actually ku tienda di edukashon anto. Bosonan ta menshoná esei dus ku un hopi biaha. Adultonan ta kere ku masha nan no ta neem esei mee, anto hopi biaha e. Nan ta un sponge, nan ta.
Exactly. Tur kos nan ta tuma, tur kos ku bo wak, tur kos nan ta mimic. Dus pues tin hopi koutela pa bo no bai den un, kua bo ta bisa, den un konfrontashon dilanti mucha. No hasi esei. No pleita, no hisa bo bos, no grita mes pasobra bo ta. Bo ta hinca un cos den mucha sin cu bo sa kico bo ta haciendo. Pues, preferiblemente pa mayor no e fo'o please controla boso mes. Dialoga cu e mama of cu e pareha apart. No haci con aki dilanti mucha. Y no bisa e mucha, Ah, mi tin hibaber na bo tata si bo no ta atende, of mi tin hibaber na bo mama si bo no ta atende. No, no e cos cu ta manera un straf of manera un. Sí, pasobra bo ta duna e mucha mieto di e otro pareha sin sa. Anto esei ta por ku no ta nice pasobra e e pareha ta yega kas anto ta mende oke di kònferti miedu di mi kiko mi a hasi bo ta hasi sa ku ta dor di e palabra ku ta orbes a palabra ta dal mas duru ku algu físiko dus esei tambe mi ta tene hopi bon kuenta di esei. I e ta bai pone ku e monchi ta kon e ta bai wak mundo e ta e ta. Shape, e ta forma kon nan ta wak relashonnan, kon nan ta wak, kiko ta akseptabel, kiko no ta akseptabel. Anto e semi di ku bisa, mi konosé bo pareha tambe, anto you know, I see you guys den diferente environmentsnan. Anto mi ta kere si tambe ta algu ku por ta hopi hende no ta para ketu na djel, e ku mucha nan ta wak tambe kon mayornan ta ku un pareha. Anto even si e no ta e. e dos parents hasi nan nota cu otro mas, de ai dia cu bo ta bay keda cu otro for the sake of di e mucha of algo asina, hopi biaha ta juist traha averechts pasobra cu bo ta bay tin dos hende cu ta coexisting ban di otro pero cu eigenlijk no ker ta rond di otro anto eigenlijk no ta gusta otro, anto di e mucha ta perde e oportunidad pa wak kico ta pa wak un relacion cu ta bunita, un relacion cu ta respectful, un relacion cu ta full of actual love, right? Kico bo ta hurt e mucha di e bunitesa ey? Aha. For the sake of por ta conform na un social norm. Anto boso a kies pa bisa no, we're not gonna do that. Anto awor aki bo yu ta crece den un environment unda cu e por wak con e cetosito rights tambe, what it is like to tin respect, aprecio y amor pa e mama, being a mom, pero tambe na bo pareha. Anto mi ta kere tambe within e comunidad. cultural mas di e banda aki di mundo ban pone asina bo sa caribe latino america nos ta wak cu gender roles ta un tiki mas defined anto cu hopi biaha tatanan sa tuma e rol mas afstandelijk cu nan ta mandi por ta dasa fractioned anto. E mama ta hacié. Aha.
Esei ta un rol cu bo no mester tuma. Sí. Pasobra al final bo tambe ta keda un mayor. Yes. Pues, no, e la mama ta hacié. No, si bo tin cierto conversations cu bo no ker have, si abo ta sinti cu bo no por tine, tine hunto. Dus pone mama y tata sinta hunto, dus abo como mayor busca e otro mitad. Sinta anto dialoga esei pa asina ei e mucha sa ku e tin konfiansa den tur dos, no solamente den unu. Korekto, anto mi ta haña ku esei ta algu ku nos ta, ora mi ta bisa nos dus komo komo society, ora ku bo ta skucha hende ta papia tambe di ròlnan ku un mama tini i ròlnan ku un tata tini, e ta e ta kasi manera si bo tin un tata ku ta manera un tiki mas involved ku por ta. The next dat ban pone asina, E ta manera fulun kos ku e ta un unicorn. Anto, oh my gosh, anto mi por imaginá bivoorbeeld ora aki mes ku bo yuda den un pageant anto ku bo ta bai tin hendenan ku ta bisa mane, Ch, ami, ami ta bai sinta wak mi yu den un pageant, e koi, e koi no ta kos di hòmber, bosa. Anto. Cu someway somehow bo idea di di kico ta mane feminine or masculine ta mas grandi cu you supporting your kid. Um. Nan ta e machonan. Si. Rubiano criollo e machonan ta. Si bo ta asina ey no haya you. No haya you ainta. Ta cla ora bo haya un yu. Pa deal cu whatever it is your kid likes. Pasobra tur cos bo tin cu bay deal cu nena, no solamente esey, pero tur otro cos bo tin cu bay deal cu nena. Cosa cu por ta bo no ta haya leuk anto cu bo no ta enjoy. Anto esey ta mi ta e, e, mi ta kere e, e cos cu nos no ta pensa riba djele, cu once un little human come into the world, e, e, e ta full un hende riba su mes. Anto e ta bai tin, bo sa, bo ta bai guia, bo sa fai gabra, e ta bai tin su mes un set di cosanan cu. Choices nan cu e ta bai kis.
Y bo no ta bai ta agree cu nan tur ora, pero aba tampoco ora bo lanta bo no ta ta agree cu tur cos. Entonces bo ta ta ken bo ta pa esey. Entonces ora ey bin un chiscor asi y mi ta keda ripiti esaki y norma y balor ta gosa hopi, hopi grandi. Set e fundeshi di tur cos y na cas tur cos tin cu ta asi. No ta na cas, sorry, e no ta bai ta un bon pa mañan, pa por di asina.
Pues mi ta haña ta bunita pa pa scucha esey tambe bo sa cu e nota cu um ya it's parenting mi ta kere no matter what ta Y usa dificil. usa e e positive di social media. Okay. Usa e positive. Bijvoorbeeld nos di chikito nos a lagué tabako ku Mellen. Mhm. Ora ku e bòt tabak la kuminsá fata e ta bai na un next step. Mi no ta akorda kuantu programa ku ta sigui despues e Mhm. kòrda ku Mellen pero e na ta Nan ta avansá e mucha tambe pasobra Ahan. bo ta bo ta e ta wak e televishon pero e ta siña mas ku Exacto. abo ta kere paso e ta wak au di chikito Hailey tabata sa su e su alfabèt e ta sa su numbernan dus un dos tres i bai bèk patras tres dos un e ta ta sa tur esei nan dus bo bo kier yuda bo yup e ta mihor tambe nto esei no ta un kos ku a nau na kas di mama so e ta wak esei no tur kaminda ke bai e ta wak esei na kas di mi na mi kas na Regina su kas. Na e wela su cas pasobra tur hende ta traha pa un cos y e un cos ta pa e mucha su bienestar. I love that. Anta asina ideally e mester ta, right? Si. Mester tin e e nivel di comunicacion y y teamwork because it does take a village. It take a village. It takes a village. To raise children, right? Si. y tur hende ta contribui either positivamente of negativamente anto mi ta kere como parents boso mester ta aware di esey anto Kisa e environment tambe cu bo kier hinca bo yoe den dus bo no ta zomaar bay cune un caminda mi ta bay hiba mi yu ok esaki ta bay zomaar of mi ta bay hiba un gayero no pa un mucha muher fini no si bo ta un tiki mas rough in the edge eheh su bo pens'e pero no de sabado bo ta hiba bo yu tambe no dus mi no ta bay hiba mi yu riba un djabierna tardi na hamaca. Be kore bisikleta anto otro banda kaminda tin fully happen no esei no ta bai pasa entonces ta konsiente bo tin ku bira hopi mas konsiente i bo ta bira mas konsiente e ta bo ta kisi bo ta asepta pa ta mas konsiente si of no pues. I love that mi a gusta kon kon bo a bisa esei ku bo ta bira mas konsiente but then you get to choose si bo ta bai act on that new found consciousness of no.
Surprisingly e ta yega, e ta yega, so ami mes den mi twenties now mi ta ta ooh party. As as you should be doing in your twenties pero
Si, si. So, Ian, kiko ta kosnan ku um, bo ta sinti Parenthood a siña bo anto ku Pasenshi. Ok. Hopi pasenshi.
Hopi pasenshi, ok. Hopi pasenshi. Hopi pasenshi. I esei ta Bo ta bo ta siñ'é komo un parent i bo ta hib'é den bo um couple's life tambe. Pasobra bo ta Okay. e mesun pasenshi ku bo ta bai bo tin e pasenshi kaba. Bo ta siñ'é tine, bo ta build up dus ahí den bo relashi tambe bo ta hinka esei adentu bo ta bira mas konsiente, mas pas patient, mas patient. Traha ku pasenshi. Haro sea, haro sea, haro sea. Pick and choose your battles. Pasobra no ta tur battles ta pa fight. So e ora ey bo ta keda na werki des esey. Si tin anything cu bo lo ker share cu dadsnan out there cu por ta ta new dads cu por ta ta den un situacion like you were in seven years ago kico ta kico ta algo cu bo lo por bisa nan? Looking back awor aki shete aña ta mi sigur aki dies aña we could have another conversation a ta bola tin mas pa por ta bisa pero from where you stand now kico ta algo cu bo lo por share di making that choice y no solamente pa ta true to yourself but who you are today.
Ta sigur cu e bida cu bo no kier. Como lo a bisa na comienso, ami no tabata kier ta e tata cu tin su famia, e white picket fence, anto in house e ta na werki. Pasobra cu bo ta sali for di back door, anto bo ta bay do e do e tin bin bek casa, anto aba ta esun cu ke bay preach despues. No, bo ta bin un hypocrite. E tabata sona hopi duro, e ta dificil. Mi no ta bisa bo ke djis come out a woki si bo ta in the closet of whatever pero pens'e, pens'e bon pasobra ku bo no ta bai ta bo true self i bo no ta bai ta kontento, bo no ta bai ta happy. Anto kon abo ta bai ta daily in in and out tur dia binti kuater shete ku bo famia asina ei? So bo ta bai ta pretend? Anto bo bo ta hòrta bo mes di esei dus bo ta bai pretend trinta aña anto ora ei aki ora bo tin sesenta bo ta look back anto. Kiko bo ta tin un bida skondí? E ta zona fásil pa bisa, pero e ta duru. Bisá e ta duru, a ben troe et, pero no ta imposibel. I awoki mi por bisa, nos yu ta lantando den e mihó environment ku mi mes por a pensa, dies di ta dor di ta mi mes. I bo mester sigur si ku e pareha ku bo tin ta un ku ta komprondé bo. Esei tambe. Dus hopi hopi hende ta ta kis pareha kis pareha, pero bon esei konosé e persona ei tambe. Make sure ku e persona ei tambe tin e mesun, no pensamentu, pero yet e tambe ta wak ku e mihó kos pa e yu ta esaki. Dus. Di kere esei tambe ta algu ku no hopi hende ta para kieto na djele, no? Ku. Parenting no ta djis un un byproduct di un relashon leuk. Anto manera bo ta bisa, hopi biaha e ta juist manera e hard times nan. Anto, mi ta kere reportá hopi hende ta boos di esei sí. Dus ku nan ta haña yu ku hende ku nan portá nan ta haña leuk, anto komo relashon e ta ta leuk, pero nan sa ku p'unchi kòmba i palchi ora kosnan ta difísil, nan no nan no por yega na otro. Anto, ya, yo rimite kere hopi hende ta preferá di bai hasi kosnan skondí òf bai paso nan sa ku eingeluk nan ta kon hende ku ku no no tin ruimte pa pa diálogo òf ruimte pa pa por besprek kosnan. Dus mi ta kere lokal ku bo ta bisa tambe, I mean, tin ora bo no, ya, kosnan ta pasa, anto hende ta get pregnant, anto it wasn't planned, pero. It wasn't planned, hopi biaha e no tabata planned. Pero ideally. Si bo por put thought into it you know. Mi ta kere cu esey ta algo hopi interesante. Kico bo por bisa hendenan cu por ta ta sinti ok mi tin un pareha cu mi sa cu mi lo por haci e cosnan aki bespreekbaar? Por ta ta conversacionnan cu e yigitin caba to some extent pero hendenan cu tin miedo di manera di outside world. Kiko ta algo di bo di bo ervaring? Bo ta bien true to yourself, also being a very out there dad, mi ke men bo ta bo ta gewoon everybody who knows you knows you're a dad, anto ku bo yu ta tur kos, right? Um. Kies
esaki mi wou bisa pa usa komo un method. Okay.
Dus ora ku mi a first a come out. Kies sinku hende ke bo closest friends. Pasobra tampoko bo ta pone riba Facebook na hey I'm gay I'm out no you don't do that. Hey everybody I have a life event to share. Nos no ta hasi esei nos no ta hasi esei pasobra tok na final di dia ta keda algo persoonlijk i bo no ke. No buska trouble si bo no mester. Dus bo no ke un ambush tampoko. Dus bo ta kies ama kies sinku hende. To tur dia mi ta ta bisa un di nan. Anto ora mi completa e sinku nei nos ta bai on to the next. Anto bo ta obviamente bo ta pidi nan tambe pa hey wante te ora ku abo mes say it out to the world. Anto asina mi keda eat off the cake. Dus sinku sinku sinku anto asi nei. surprise nan di of nan knock on wood por ta hende nan ta ta sa cham ta ta entrenado maybe pero uh, mi no a haya yun di mi cinco hendenan cu constantemente mi di a kies mi no a haya yun cu ta ta tin un negative um, of cu a push mi away cu cu bisa si nan a haci ey thank you ento ri keda away tambe so den bida bo ta siña cu tin hende ta branches two your tree y tin hende ta djis un taki anto ey bo no ta be duna e mesun hendenan e balor um, dus. Pasobra na final ta mi no a come out pa hende. Mi a come out pa ami, pa ami por ta mas trankil den mi own skin, den mi mesun kas, den mi mesun vèl. I happens to be ku mi ta birando un dèt, dus ora ei bo kier mustra e miho tambe di pa pa bo yu. Pues asina ei. Lèt un check, dus.

Sí, ta sigur ta ken bo ta. Fear, dus miedo, ta duna bo dos opshon. Bo por either forget everything and run, definition di fear, of bo por face everything and rise. Pues asei.
I love that! Aww. Dus na final, e ta abo. Dus si ami kier ta trankil, Pasobra ku Arun, ora ku bo ta, wèl, Anna tok, ku bo ta in de klòset, e, e ta un kos ku ta keda den bo kabes e tras, no? E na wak hende, na wak hende ta bahia sa. Anto, ku bo kier kita esei, bo kier djis trankilidat, bo kier pas, bo kier yega kas ta rustig, bo sa, bo no kier ta in de kònstant battle ku bo pareha, pasobra ku bo ta yega, nò, tur e kone ta kaba. Kere mi, unabes ku bo djis. Por come out, anto haciele gradualmente, e ta bai ta a un alivio. Tur cos ta, tur cos ta cana alivio. Awo, bo tin familia reuni, ami no bisa tur hende tin famia, si nan sa, nan sa, bijvoorbeeld tanta grandinan, omo grandinan, no, it's not gonna happen. Nan no ta part of bo close circle. No, no, nan ta djis happen to be famia, pasobra we're related by blood, pero no ku mi ta bai sinta ku nan, of mi ta bai sinta ku mi wela di. Nobenta añas prik'é ami no ta bai ta kousa pa mi mat'é? Dus it's not gonna happen. Dus bo sa bo ta bo ta kies tambe no. Dus esei si ta un verschil manera i mi no ta un persona mi nan a bisa mi no ta un flamboyant. Dus i mi no ta mi no ta kana ku mi tin ku bisa pasobra mi ta ki mi ta no no no no no bo ta buska problema pa bo mes okore'e. Just take it easy habra bo sea. Kuminsá promé ku un persona, djei bai dos, djei bai sinku, anto kompletá e sinku nan anto, asina bo ta. Sete e tips ku ami por duna, ku a work pa ami. Esei.
I mi ta kere algu ku bo a bisa tambe hopi importante ta ku na final di dia ta pa bo mes, no? E no ta, e no ta algu ku bo ta hasiendo pa otro hende. I mi ta kere ku. Inevitably e situacion cu bo ta ta den cu bo ta birando un mayor tambe ta forsa bo pensa riba esey right e ta forsa bo pensa riba cu mi ta kere mas mas yong bo ta of bo sab bo ta por ta biba un tiki pa otro. Ahh ta bokear and that's just how the brain works bokear bokear ta part of the click bokear bokear ta cool bokear ta feten cu whatever environment bo ta sinti. Bo no ke defrauda bo bo famia. Yes bo ta pone hopi balor na esey. No matter den cua religious bo a lanta e ta keda dificil bo no ker ta mane the one out or the one standing out no. Esei si mi mi den mi opbrengs i den mi den mi di chikito te unda mi ta awe mi ta tin hopi friends ku ta ta komprendibel entonces una bes ku I have a conversation ku nan a ta mane ai nos ta saka bo djis abo mi sirna si. Ta miti ki e resei tambe ta ta bunito si bo a foster resei anto ku bo por wak e. I manera bo menshona e, for whatever reason un di e sinku nan lo a bisa bo manera di oh my god I'm against this den esei tambe lo ta ta kiu right? Umm.
I si bo sa ku un persona ta asina bo no ta bai have a conversation kune tampoko so bo tin ku choose bo battles. Helaas bo no ta un di. den mi circle masters mi ta keda kumindao si ku tur respet no bon dia bon tarde bon noche sei tu kos ku unda ku mi bai si mi ta rabia ku ken ku ta bon dia bon tarde bon noche so sei ta bin di enorme e balur ku bo bo tin komo persona si sigur ku si.
Well is there anything else ku por ta nos no a touch base riba dje pero bo ta sinti manera nos no por sera e episode aki sin ku bo ta. laga algo atras of sin ku bo ta bisa algo. E riba e topic di Being a Gay Dad, bo yu of bo yunan ta keda e center di tur kos. Everything you do and everything you don't do lo tin effect riba bo yu. Abo tin ku disidi kon abo ta kis. pa hasié. Si mi por tuma e experiencia di mi mes en my twenties tur djabièrnè mane un boru biano charanson ta kibra siman djau e p'ster ruman di djabièrnè i djabièrnè nos ta sali esai a kaba di anochi pa mañan por eso por ku mi no ta bai alou mi yu wak e site ei di mi i e no tin mester tampoco pasobra e no tin ningun added value nadje esei si ta un kos ku a kambia full di mi mane mi sa bai ayera. Mi mama a hasi aña dus hey mam ta bien ainda dus e ta ta full full un otro friendsnan ku ta tene anto ku mi hey mi konosé bo asina no pasobra e ai ei helas no ta ei un asi foral si mi yu ta ei presente that's not gonna happen that's not gonna happen dus ku no kier pa e lanta ku esei ta e norm mi tin otro norm ku mi kier pa mi yu lanta den anto esei ta djis everything pretty pink and sparkle. Pero y mi ta kere cu basaba a bisa algo cu um, ba make un conscious choice um, ken bo ker ta como mayor. Anto mi ta kere hopi hende tin ora ta bisa um, ah, pero ba cambia full of manera worki. And that's okay too. Um, hende mag cambia, anto hende mag dicidi cu nan ta bay ta diferente hende, anto basa kico nan kier of no kier. Na momento cu nan ta cria nan mesun famia. Anto, mi ta hende bunita pa cu bo ta bisa esey tambe, cu e ta bin pa bo di un lugar di di duty towards your kid, cu bo ta bisa van e, oké, kico mi ta haci of no haci ta bay tin un direct impact, anto riba bo ta make choices based on that. Anto mi ta kere cu cu como parent esey ta algo bay bunita pa carga, while you still choose to be true to yourself, anto bo sa still choose to live a life cu ta. cu ta happy to you anto cu ta fulfilling to you so thank you so much for coming here on a Saturday morning y pa papia cu mi tocante esaki mi ta kere cu um how was it for you bo ta sinti bo ta sinti did I provide a safe space Yes, yes, yes, yes, she did. It was a safe place. E ta un tiki nervous. Um, Sí. Na comienzo was my first time ever doing this. okay Um, aparte, coming out as gay there. Pero, um, sí. Um, Mi ta kere ta conversationnan cu nos tin cu keep having, no solamente pasobra ta un Gay Pride Month, pero nos por pone otro dadsnan sinta aki den, of nos por trece e mamanan tambe bin sinta aki dentro pa ta have un open conversation, paso tur hende por siña di otro, tur hende por siña di otro, that's esta proven, dus pakico no?
I agree. Thank you so much. Um, si boso a kiatch. E conversacion aki towards the end tanto but honey hold up mi mester comprende kico e ta about tanto why are we having this conversation um no worry boso por bay scuche back of wake back riba um e Facebook y YouTube di Cool FM anto um eventually lo ta riba esun di Sincerely Carolina tambe I'm so sorry um pero e lo ta tambe riba um Apple Podcast y Spotify durante siman. Mi ta spera cu e conversacion aki por a trece un different perspective anto cu nos por ta consciente cu parenting looks different for different people, pero mi ta kere e e essential thing of it ta mas cos na final di dia, which is beautiful. Anyone out there cu kier have someone to talk to, I'm always open, I'm always available, dus. Tip mia. That is so nice, that is so nice. Thank you for saying that. Mi ta kere ku esei tambe por um, laga hendenan sinti. Um, yeah, like they can they can reach out to somebody in a similar situation, maybe. Yes. Thank you for that. Mi ta spero ku um ku boso haya episode aki as nice as I did as um a girl who has a dad that she is very close to. Um, mi ta kere mi dad ta absolutely love being a girl dad as well. E tin cuatro yu muhe, dus mi ta kere cu e ta enjoy it very much. Y si boso a yega di, si boso ta follow mi boso sa cu I absolutely love my dad. So mi ta haya bunita pa scucha dadsnan cu ta very involved den nan yu muhenan bidanan cu ta literally contribute to. um, nan happiness y their growth. So, um, as we go into June, cu ta e luna di Dia di Tata, pa tur e tatanan cu ta scuchando, mi ta spera cu si bo tin yu muher of yu homber, whatever it is you have, cu bo ta, cu bo ta presente den nan bida, cu bo ta participa den nan bida, um, y cu bo ta contribui na ken nan ta y ken nan ta bay ta den futuro di un forma positivo. Y si bo ta going into the month of June thinking about pride mi ta spera cu esaki ta un topico cu bo ta haya interesante y cu bo ta haya bunita tambe pa scucha. Um, antor manera mi a menciona nos ta bay tin mas episodionan asina aki durante e luna aki um and yes um danki na mi awesome sponsors for allowing me to talk about whatever I wanna talk about. Thank you Tolorash for say to gain and to total I appreciate you so much. Danki na Cool FM